Essalawmaleýkum hormatly watandaşlar! Ilki bilen men sizi ýetip gelen Täze ýyl baýramyňyz bilen gyzgyn gutlaýaryn. Bu günki bu Zoom-da jemlenişmegimiziň esasy maksadymyz, ýagny Ähliumumy ynsan haklary deklarasiýasy meselesinde şo temada zoom etmäni özümiz maslahat bildik, haýyş etdik prawozaşitniklere, sizem gatnaşyň, hawa, ýalňyşan ýerimizde bize dyngy berersiňiz, ana şu taýda ýalňyş aýtdyň ýa şu pikiriň bilen ylalaşamok diýip, düzediş berersiňiz diýip haýyş etdik. Hawa, sag bolsun aýtýan, hawa, gatnaşyp otyrlar. Umuman aýdylanda, hormatly watandaşlar, her bir döwletiň öz baýdaga, gerbe, gimine, baştutana, käbir döwletlerde, patyşalyk döwletlerde patyşa, ine, imperiýalarda, ana, imperator diýer, hawa, kanslerler, prezidentler boluşy ýaly, her bir döwletiňe öz konstitusiýasy bar. Ýagny, öz raýatynyň hak-hukugyny goraýan konstitusiýasy bar. Indi şol konstitusiýa nireden gelip çykýar? Nireden alynýar? belki käbir watandaşlar pikir etýändir, hökümet öz islegine görä, öz peýdasyna görä şeýle-şeýle kanunlar girizýändir, hawa, ine, şunam siz berjaý etmeli diýip, ine, Konstitusiýadaky haklaryňyz şular diýip, bul hökümediň galamynyň aşagyndan çykan temalardyr diýip belki pikir etýänler bardyr. Ýok, watandaşlar, beýle däl. Islendik, Ýer ýüzüniň islendik bir döwletiniň Konstitusiýasynyň esasynda Ähliumumy ynsan haklary deklarasiýasy dur. Gözbaşyny şo taýdan alyp gaýtýar, ýagny Konstitusiýanyň atasy diýsek hem ýalňyşmarys. Indi bul deklarasiýa, Ähliumumy halk deklarasiýasy bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda onunjy dekabrda Fransiýada Pariž şäherinde şol kabul edilýär. Indi pikir edip görüň, bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýyl onunjy dekabr. Şu deklarasiýa kitaby türkmen dilinde, ynanmarsyňyz watandaşlar, iki müň ýigrimi üçünji ýylyň on dokuzynjy aprelinde çap edildi. Türkmen diline kitap görnüşinde. Indi geň görmeli däl, biz-ä öwrenişipdirsem. Başdaky sahypasynda elbetde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň portreti bar, ýagny suraty bar. Emma soragam ýüze çykýar, bu Serdar Berdimuhamedowyň bu deklarasiýa, kyrk sekizinji ýylda kabul edilen deklarasiýa näme dahyly barka diýen. soragam ýüze çykýar. Bolýar, bul aýry mesele. Indi bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýyldan iki müň ýigrimi üçünji ýyla çenli wagt aralygyny hasaplasak, ýetmiş bäş ýyl. Indi sorag ýüze çykýar, ýetmiş bäş ýylyň içinde türkmen hökümeti her bir adamyň dünýä ýüzünde, dünýä kanunlarynda şuňaly haklarynyň barlygyny bildirmäni islemedimi ýa-da bu zatlar hökümediň geleňsizligimi? Bu soraga kommentariýada her kim öz pikirini ýazar diýip oba umyt etýän. Oba iki müň ýigrimi üçünji ýylyň on dokuzynjy aprelinde türkmen diline terjime edilip çap edildi. Indi men öz pikirimi şu taýda aýdyp geçesim gelýär. Ýalňyşmaýan bolsam, oba dünýä guramalarynyň basyşlary bilen, oba näme üçin sizde şul nemeler bilen halk tanyşdyrylmaýar zat diýip, gepden gaçmak üçin-dä, kritikadan gaçmak üçin, ine bizem çap etdik, ine bizem şul işleri amala aşyrýas, bizem dünýä standartyndaky kanunlara, konwensiýalara, kabul edilen kararlara bizem hormat goýýas, ine serediň diýen ýaly gözboýagçylyk görnüşinde kabul edendir diýip, bul meniň öz pikirim, men şeýle pikir etýän. Hawa, indi ýaňky deklarasiýa gaýdyp gelsek, Bütindünýä ähliumumy ynsan haklary deklarasiýasy, Wseobşeýe deklarasiýa po prawam çylaweka diýip, rus dilinde. Hawa, şeýle ýazsaňyz, ýutubda-da görüp bilersiňiz, hat görnüşinde-de, tekst görnüşinde-de şeýle wideolar gaty kän, internet platformasynda görüp bilersiňiz. Indi deklarasiýada nämeler diýilýär? Şo ýerde her bir adamyň hak-hukugy giňişleýin aýdylýar. Ine, mysal üçin, zähmet meselesinde, şu zähmet çekýän adamyň otpuska hakynyň barlygy, iş sagadynyň oňaýly bolmalydygyny, zähmet şertleriniň zähmet çekýän işiniň çenden aşa adam güýjüne bap gelmeýän agyr ýagdaýda bolmaly däldigi barada, nika meselesinde, kämillik ýaşyna ýetenden soň, oba, gelip çykyşyna rasowy raznica diýede ine bizde hususan-da şu türkmen milletinde kän gabat gelýär aý bagyşlaň welin ol tekelerden oba ol ärsarylardan ol olardan ýene bir zat hatda şol zatlaryň öňüne alnyp şu nemede ýazylan deklarasiýada görkezilen Oba ondan başga erkin syýahat etmek boýunça ine Türkmenistan häzirki gije gündizde ine şu mesele türkmen halky umuman şu mesele bilen gaty çynlakaý çaknyşyk dur. Erkin syýahat etmek mümkinçiligi hökümet tarapyndan mümkin boldugyça çäklendirilen, başaryp bildiginden çäklendirilme girizilen. Şu deklarasiýada aýdylyp geçilýär. Erkin syýahat barada. Ynsan mertebesi barada. Her bir adam diýýär erkindir, azatlykda dogulandyr diýip. Şo başy şondan başlanýar. Adamyň öz pikirini aýdyp bilmegi meselesi boýunça hat-da men Şol Konstitusiýa, şol Kanun Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kyrk ikinji maddasynda hatda ýerleşdirilen. Şo barada giňden aýdylýar. Ondan başga-da, halkyň islegine görä diýe hökümet diýe karar almalydyr diýen şeýle bölümi-de bar. Indi men nomer zady häzir anyk ýadyma düşenak. Şeýle bölümleri-de bar. Indi mysal alalyň. Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyna wizowy režim girizildi. Türkmen hökümetiniň haýyşy esasynda. halkdan soraldymy? Emma deklarasiýa halkyň islegine görä häkimiýet diýýär kanun çykarmaly şony kabul etmeli diýýär. A halk isleýärmi şony? Iň bolmanda uzaga gidip oturmaly ýakynda entäk ýakyn zamanda pandemiýa bolup geçdi näçe biziň watandaşlarymyz Türkiýe topraklarynda daşary ýurtda jaýlanmaly boldy. Şo zatlary göz öňünde tutup hä iň bolmanda şo doganynyň garyndaşynyň çagasynyň ýa ejesiniň kakasynyň mazaryna arkaýyn baryp gelsin iň bolmanda diýip Iň bolmanda şony düşünmelidiler. Halkyň isleginiň barlygyny. Ýok, getirdiler, wiza girizdiler. Diýmek, türkmen hökümeti dünýä deklarasiýasyna garşy gelýär. Hoo, watandaşlar, şu deklarasiýanyň meseleleri boýunça egindeşlerimizem taýýarlandy. Hoo, söz gezegini Ahmet agadan başlaly. Ahmet aga, aýdyň, şu deklarasiýa barada näme bilgileriňiz bar, näme pikirleriňiz bar? Diňleýäs. Statia perwaya.

basyşlar edilýär. Eger adamyň öz erkin pikiri syýasata gapma-garşy gelýän bolsa, oba garyndaşlaryna, hossarlaryna oba basyş edilýär. Görşüňiz ýaly, türkmeniň bir sözi bar, Gyjagym diýýä, sen nä, gyjagym näme diýýä, sen näme diýýäň diýşi ýaly, deklarasiýanyň kanunlarynda bir zat ýazylan, emma iş ýüzünde gapma-garşylykly, gapma-garşylykly zatlary görýäs. Hawa, indi söz gezegini Bahargül gelnejä bereli. Bahargül gelneje, diňleýäs, sizem aýtsaňyz öz pikirleriňizi. Salam mähriban ildeşler, men häzir size Adam hukuklarynyň ählumumy jarnamasynyň üçünji, bäşinji we ýene bir iki sany maddasy bilen tanyşdyrmak isleýärin. Adam hukuklarynyň ählumumy jarnamasynyň üçünji maddasynda şeýle diýilýär, her bir adamyň ýaşamaga, azatlyga we şahsy eldegrilmesizlige hukuky bardyr. Bärden biz näme düşünýäris? Her bir adam ýaşamaga, azatlyga we şahsy eldegriltmesizlige hukugy bardyr. Men birnäçe mysaly Türkmenistandan getirmek isleýärin. Şu günlerde sosial mediada gezýän bir wideo bar. Bir ýaş oglan häkimiýetleri, çinownikler tarapyndan öldürilip, maşgalasyna gaýtarylyp berlipdir. Şeýle bir zat aýdasym gelýär, şol köçede gezip ýören gedaý bolsun, ýa-da ogry bolsun, şol oglanyňam ýaşamaga, öz azatlygyna, şahsy eldegrilmesizligine hukugy bardy. Türkmen häkimiýetleri buny soraga çagyrýarlar, ondan soňra üç günden soňra maşgalasyna jaň edip, Geliň, ogluňyzyň jesedini alyp gidiň diýip habar berýärler. Şaýatlyk eden wideomyza görä, şunýalak ýagdaý ýüze çykypdyr. Türkmen häkimiýetleriniň beýle kemsitmelerini, aýylganç adamlara garşy aýylganç edýän hereketlerini biz ýyllardyr şaýat bolup gelýäs. Munuňam biri Azatlyk Radiosynyň žurnalisti Ogulsapar Myradowa. iki müň altynjy ýylda aýylganç şekilde türkmen häkimiýetleri tarapyndan öldürilip, jesedi gaýtarylyp berilýär maşgalasyna. Şo şol aýal näme etdi, mysal üçin? Näme etdi? Türkmen häkimnemelerine garşy diňe öz hak-hukugyny talap etdi. Diňe adamlaryň gözüni açmak isledi, diňe ýurduň içinde bolup geçen adalatsyzlygy gürrüň bermek isledi. Başga hiç hili eden ýamanlygy ýok şul aýalyň. Emma häkimiýetler özlerine garşy çykyş edýän ähli ynsanlara edip boljak iň aýylganç zulumlary edýärler. Şeýdip adamlaryň elinden hak-hukuklaryny, ýaşamak hukuklaryny alýarlar. Eldegrilmesizlik barada hiç hili gürrüň ýok. Bäşinji maddada-da hiç kim gynamalara ýa-da rehimsiz, adamkärçiliksiz ýa-da mertebesini kemsidýän garaýşa we jeza sezewar edilmeli däldir diýlip aýdyp geçilýär. Muňa mysal üçin aktiwistler. Şu wagtky döwrüň aktiwistleri we. Olary diri görkeziň kampaniýasyna giren Ýitip giden adamlar, ýigrimi bir ýyl geçdi üstünden, emma entägem şolar hakda hiç hili habar ýok. Şu wagtky döwürdäki soň soňky prezident, Serdar Berdimuhamedowyň döwründäki, ondan öň Berdi uly Berdimuhamet Gurbangulyýew, ondan öň Saparmyrat Nyýazow döwründäki ýitip giden aktiwistler, oppozisionerler, şolardan hiç hili habar ýok henize çenli. Olary hiç hileki anyk bir garalama bolmadan ýa-da anyk garalama bolsa-da, ýalandan garalamalar bilen türmelere basdylar. Ondan soň hiç hili habar alyp bilenok. Ýakynlary, garyndaşlary, dost-ýarlary. Türkmen häkimiýetleriniň tussaglykda saklanýan adamlar hakda köp ýyllaryň dowamynda maglumat bermezligi jenaýatdyr. Tussaglykda saklanan adamlaryň maşgalalarynda dürli wakalar bolup geçdi. Olar öýli-işikli, çagaly boldular we tussaglaryň öz ýakynlaryna degişli wakalar barada habar almaga we özleri hakda-da habar bermäge kanun boýunça haklary bardy. Emma bu wakadan soňra türkmen häkimiýeti basyşy hasam güýçlendirýär. Öňki prezident, soňra ikinji we hatda üçünji prezidentden soňam üýtgän ýagdaý bolmady. Gaýtam tersine, türkmen hökümeti, hökümetine garşy çykan aktiwistler, oppozisionerler hem güýçli basyş altynda bolup, ençemesi tussag edildi. Olaryň ykbalyndan hem hiç hili habar ýok häli-häzire çenli. Bul hem ýene-de bir gezek türkmen häkimiýetleriniň bäşinji maddanyň gapma-garşylyklary, hiç kim gynamalara ýa-da rehimsiz, adamkärçiliksiz, mertebesini kemsidýän garaýşa we jeza sezewar edilmeli däldir diýilmegine garamazdan, tersine, gynamalara rehimsiz, adamkärçiliksiz, mertebesini kemsidýän garaýşa we jeza sezewar edýärler. Ýene-de Jarnamanyň ýigriminji maddasynda şeýle diýilýär, Her bir adamyň parahat ýygnaklara we birleşmelere gatnaşmaga hukugy bardyr. Şu taýda protestler we nägilelikler derneklere agza bolmak üstüne basyp geçýän protestlere gatnaşmak we netijesi hakynda gysgajyk gürrüň berip geçesim gelýär. Ýene-de aýtjak zatlam şu Jarnamanyň Türkmenistanda nähili alyp barlyşy barada. Özüňiz bilýäňiz Türkmenistan diktator režimi döwleti bolany üçin biziň köp raýatlarymyz daşary ýurtlarda birazajygam bolsa öz seslerini eşitdirip bilýäler. Türkmenistanyň içinde şeýle ýygnaklar ýa-da protestler etmek düýbünden mümkinçiligi ýok. Bolaýsa-da hany biri bir zada garşylyk görkezesi gelýär ýa-da bir sesini çykarasy gelýär. Göni tohum tijiň bilen ýok etýäler aňarda şo ýalaka türkmen häkimiýetleriniň ýalaka itleri her bir ses çykaran raýaty hakyny talap eden raýaty dogan garyndaşlary bilen basyş altynda tutup başlaýalar gynamalara sezewar edýäler türmä basýarlar we şuňa meňzeşler. Şonuň üçin türkmen raýatlarynyň köpüsi bir azajygam bolsa dama-dama köl bolar diýen ýalaky daşary ýurtlarda şu hereketleri ýerine ýetirmek isleýärler we şeýle ýagdaýlarda-da, ýöne daşary ýurtlarda-da bir başa barýar diýip biljek däl-le, sebäbi özüňiz bilýäňiz, Türkiýede bolup geçýän zatlary, soňky döwürlerde Türkiýede Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýär diýen pikirler hasam dogry bolup başladymyka diýip pikir edýän. Näçe aktiwistlerimiziň tutulyp ýurda ugradylanyndan çen tutsaň, bu hyzmatdaşlyk meselesi dogrumyka diýip pikir edýän. birleşmelere gatnaşmak. Özüňiz bilýäňiz, daşary ýurtlarda birküç gezek dernek gurmak meselesi boldy. Gurulýan derneklere türkmen raýatlary ýa-da aktiwistler çekinip agza bolýarlar. Ýogsam, şol üýtgeşik çekiner ýalyk zadam däl, ol bir abraý, daşary ýurtda bir dernek açyp, şeýle bir gurama döredip, şeýle bir işler alyp barmak o bir abraýly zat. Emma türkmen häkimiýetleri näme üçindir daşary ýurtlarda türkmen raýatlarynyň birleşmesinden, iki adamyň birleşip bir iş etmeginden gaty erbet gorkýarlar. Şonuň üçin her dernek-dernek açylanda-da, bir ýygnaklar bolanda-da hemişe gadagançylyk girizýärler ýa-da şol ýygnaklary bozmak üçin, dernekleri ýapmak üçin elinden gelen hemme zady edýärler, raýatlaryň arasyna agzaly alyp berýärler, sögüşdirýärler bir-birleri bilen. Garaz, şo bolan ýygnaklary, dernekleri, guramalary ýapmak üçin güýç elinlerindäki güýçlerini gaýgyrman hereket edýärler. Oň netijesinde-de, raýatlar ýuwaş-ýuwaş gorkup başlaýarlar şeýle guramalara gatnaşmana, birleşmelere gatnaşmana. Ýogsam ol şeýle bir gorkunç zadam däl. Her bir adamyň parahat ýygnaga, birleşmelere gatnaşmana hukugy bar. Her bir adam aslynda şu Ählumumy Jarnamadaky maddalary okap öwrense, bilseler, öz hak-hukuklaryny talap etseler, şu wagtky durmuş hasam birazajyk aňsatlaşarmyka diýip pikir edýän. Goý nesihat berýän her bir adam şu konstitusiýany okap öwrenmese gaty peýdaly zatlar ba we şu gorkudan çekinmeklikden ýa-da basyşlardan üstün gelip biljeklerini bilmeleri gerek. Gaty dogry aýtýaňyz Bahargül gelneje, menä hususan-da ýigrimenji maddada her bir adamyň parahat ýygnaklara we birleşmelere gatnaşmaga hukugy bar diýip, şu Ynsan haklary dünýä deklarasiýasynda şeýle hukuk berlen. Indi ene aktiwistler, egindeşlerim ýygy-ýygydan efir açýas. Köp adam nikneým, ýagny ýasama at bilen şo efire gatnaşsa, köp adam öz at-familiýasy bilen gelip şo ýerde ýorüm, türkçeläp aýdanda ýorüm, ýagny teswir Kommentariýa ýazýarlar. Hawa, mysal üçin, şo taýda diýelim, tema Türkmenistanyň ekonomikasy barada ýa daşary ýurda erkin syýahat etmek barada, umuman, göwnüne makul temada, Hawa, seniň, siziň aýtýanyňyz dogry, goldaýan zat diýlen kommentariýa ýazylsa, o Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri, hakyna tutma ştatny, neştatny işgärleri şol ýaňky adamy anyklap, şonuň öýüne basyş etýärler. Ine, ogluňyz bolsa ogluňyz, gyzyňyz bolsa gyzyňyz. Şunuň ýaly adamlaryň oba internet ulgamlaryna girip, o döwlete garşy propaganda ýöretýärdi. Oba biz gaty kän duçar bolduk şoňa. Şoň ýaly diýip neme edenler. Ine, bir ýazanym iki sözdi, oba goldaýan, dogry aýtýaňyz diýen sözüm üçindi. O öýe bardylar Türkmenistanda diýip, oba kän adamlar habarlaşdy. Diýmek, bu taýda Bütindünýä ynsan haklary deklarasiýasyny hökümet bozýarmy? ýa-da adaty raýat bozýarmy? Watandaşlar, pikirlenip görüň. Hawa, ondan başga, hiç kim diýe mejbury ýagdaýda bir gurama ýa bir birleşmä diýe mejbury ýagdaýda şu ýere goşup bolmaýar, goşmana haky ýok diýip, şoň ýaly diýip sözler geçýär Ynsan haklary deklarasiýasynda, emma biz Praktikada kän gördük. Ýadyňyzda bolsa pandemiýa döwründe ýollar ýapyk, oba türkmen halky aglaba bölegi başarsa oba ýurduna öz öý ojagyna dolanyp barjak. Hatda şunuň ýaly oýunlar oýnaldy. Bolýa. Saňa bileti kömek edeli ýa ine pasport nämäňi kömek edeli ýöne sen aktiwistler efir etýändir girde şolara garşy zat ýazyp dur. I skrinşotlaryny almaly, ine şu ýerde şuny ýazdym, şu ýerde şuny ýazdym, oňa sögündim, zat etdim, delil hökmünde görkezmeli, oba. Bul mejburlyk dälmi? Adamyň agyryly nokadyny tapyp, uwizwimyýe toçka diýilýär rusçada, oba, agyryly nokadyny tapyp, şo nokadyna basyp, öz bähbidine iş bitirmek, bu kanun bozmak dälmi, Türkmenistan hökümeti? Bu günki gün ýok biz etmedigem diýersiňiz belki. Boýnuňyza-da almarsyňyz. Emma hakykatda iş ýüzünde kän boldy beýle ýagdaýlar. Hawa, şeýdip öýüne gidenler ýa dokument meselesinde, ýa Türkmenistandan getirilmeli bir dokument bolanda biz kömek edeli, ýöne sizem bize kömek ediň, ine şu aktiwistler çykdy, o efirine baryp, şu ýazyp dursaňyz bolýa, gürlemeseňizem meýli diýip. Edildi şoň ýaly işler. A bul mejburlyk bilen dykmak dälmi? A onda bu ynsan haklary deklarasiýasyndaky kanun, diýmek türkmen hökümetine degişli däl diýen karara gelip bilýäs onda. Bul ýöne bir ruslar aýtýar pokazuha diýip, görkezme esbap. Ine barmy bar. Owa bizde-de çap edildi şu kitap, owa. Halka elýeterli boldy. Diňe şoň üçin. A emma içinde görkezilen kanunlar, maddalar talaplar, birinji nobatda, hökümet tarapyndan, Türkmenistanyň häkimiýeti tarapyndan bolsun, adaty raýat tarapyndan bozulmaýar. Bu gözboýagçylyklar haçana çenli dowam etmeli? Ýigrimi birinji asyrda ýaşap ýörüs. Gul eýeçilikden, feodalizmden bireýýäm çykdyk. Kagyz ýüzünde bir zat, praktikada başga bir zat görýäs. Hawa, watandaşlar, söz gezegini Zarina Ahtämowa geçirýän. Zarina Ahtämowa, aýdaweriň, diňleýäs.

Oba indi şu taýda görşüňiz ýaly her kim başardygyndan, başardygymyzdan oba size gürrüň berdik. Siziň dykgatyňyza diňe bu aktiwistler haçan oba bir zat aýdarka bizem şondan bir zat öwrenerkäk diýip garaşmaň watandaşlar. Oba eliňizde telefon bardyr, oba kompýuter bardyr, internetden peýdalanmana Türkmenistanyň içine seredende mümkinçiligiňiz has uly. Giriň, öwreniň, okaň, kän wagtyňyzy alyp otyranak. Düşünmedik ýeriňizi ýazyň kommentariýada biz başardygymyzdan düşündireli eger has çylşyrymly soraglar ýüze çykaýan ýagdaýynda şol ugurda owa spesialistlere hatda ýüzlenip bileris. Bizden halkdan şuny ýaly kommentariýa geldi, şu barada bir efir edeliň, giňişleýin düşündiriş beriň diýip biz has praktikasy ýetik, tejribesi ýetik Adamlara ýüzlenip biz hökmany suratda soragyňyza jogap bereris. Hormatly watandaşlar indi şunuň bilen biz efirimizi jemleýäris. Ýene bir gezek ýetip gelen iki müň ýigrimi dördünji täze ýyl baýramyňyz bilen gyzgyn we mähirli gutlaýaryn. Başdaky aýdyşym ýaly watandaşlar eliňizde mümkinçilik bar okaň öwreniň düşünmedik zadyňyzy ýazyň kommentariýada başardygymyzdan jogap bereris. Ýenede efirlerde görüşýänçäk hoş sag boluň hormatly watandaşlar.